F'Frar u Marzu nibdew naħsbu għaċ-ċagħaq u għar-ramel biex nirranġaw dan li jżomm l-ilma, dan il-gifjun li jżomm l-ilma għax iken hawn minnu mkissir bil-baħar. Allura nibdew nirranġawh biċ-ċagħaq u bis-siment u xi nniħilsu minn dan il-proċess kellu li tkun li tgħid li hija lesta, aħna nibdew nippumpjaw l-ilma baħar u nitfgħu ġa l-isklandori, sklandori dawn li qisim swimming pool li hawn wrajk, dawn li qegħdin kbur iżjed mill-mellieħa, jiġifieri minn dawn is-salini, dawn qegħdin kbur apposta biex innitfgħu l-ilma ġa fihim, jevapora bix-xemx u jiġi jaħraq u jiġi, aħna ngħidulu sarmura. u mbagħad wara sabat ijiem hemmhekk jevapora bix-xemx, aħna nerġgħu nippumpjawh bil-mutur tal-ilma u nitfgħuh ġas-salt pans biex imbagħad hu jibda għall-proċess ta' ilmiel. Allura don xi nitfgħuh ġal dawn is-salt pans hu jibda l-milħ, tibda taruh fuq wiċċ l-ilma wara jumajn, u dejjem ix-xemx ittalla' l-ilma u tħalli l-milħ waħdu. Allu għax intura li ma baqgħux ilma, tgħid din leħqet biex inġurha. L-ewwel nikinsiewh minn ġa s-sod pensu nagħmluh fin-nofs, fit-toqba. Nikinsuha killha, tkun lesta killha, u mbagħad nibdew niġbru don il-milħ ġal-brumel. Il-barmil issa aħna għamilnih tal-plastik u fih it-toqob ġa fih biex innitfgħu l-melħ joħroġ l-ilma biex inti x'int tkun qiegħed iġġorr ma jkillikx dok it-taqil tal-ilma, l-ilma jilħaq joħroġ. Issa dawn duri ma kinux hekk Dawn kienu jkunu magħmulin mill-qasab. Dejk intum forsi ssibuha l-pala, imma dejk aħna ngħidulha s-sasla u l-xkupa biex bija tgeddis il-mil għalġa s-sasla.

Jien irrid intellgħu d-dor, ħallina nitfgħu ġall-banju u nagħżlu minn dok il-ġebel biex imbagħad nimliha ġall-burus ħalli jkun nadif. Dajt hawnhekk kellej 20 sena kien ta' Rose. Kint ninżil ngħin il-misser il-mara. Eh, dim ta' hawnhekk kelli 20 sena kien bdajt ngħinu. Insomma ngħinu eh, nikinsu l-mil u nixbruh u nġurruh. U mbagħad x'in għadda ż-żmien, x'in hu ma kenx baqa' jiflaħ, x'in kellu sebgħin sena, u kemm beda jħikk rusu għax kemm beda jgħid issa min ħa jiġi hawn għax it-tfal tiegħu kienu tgħallmu l-iskola u kienu jufu l-iskola ma jridux jiġu hawnhekk. U jenetlu kien hemm ħu l-mara, Michael, Hu qalli, Int kieku tuħu ħsieb? Għedtlu, Jien nieħu. Għedtlu, Għax jiena ilni neħdimha u naf x'irrid isir. Huwa għallimni kif irrid nagħmel. Issa jiena għandi l-istess problema li kelli u missier il-mara. Għaliex jiena t-tfal tiegħi wieħed qiegħed qassis, ma jistax jiġi hawnhekk. L-ieħor qiegħed pulizija, irrid jagħmel is-service tiegħu. Issa x'inhi eħles mis-servizz, ma nafx kemm hu s-servizz tiegħi, 26 sena. Dan ikillu 50 sena, ma nafx x'ħa jiġi hawnhekk. U l-oħra qiegħda tiġġer. Tinkwituni għal raġuni li misser il-mara tiegħi Frank kien jgħidli kultant nibda nikpej. Kien jgħidli tħalli ġmem Għax din għamilha missierej. U jien tħobatna ħafna biex għamilnija. U għamilna l-or. Ġifieri il-ħaġa ida lesta. Jien għamil li tħalli ġmen. Għatlu jien sadament li nkun niflaħ ħaneħdimen. Issa l-problemi wara insejbx. Min jibdilni dak killex.
Grazzi lil Tanenu The Artisan Baker, Maypole Bakery, Health and Beauty by Browns, Virtu Ferries, Estetika The Cosmetic Clinic u Mannarino Caterers.